תסיר תשע"ח, איך וויל ענק רעדן דא וועגן א ענין וואס קאכט זיך פון אונטערן טיש ווי מען רופט דאס, אין וויזשניץ בכלל, עס קומט פון בני ברק דער פראבלעם אבער עס טוט זיך יעצט ארום אין לונדון בפרט, און איך וויל זיך מיט אייך אדורכרעדן דעם ענין און זען, איך גיי נישט אריין ווער איז דא גערעכט, ווייל אויב גערעכט קענען ביידע צדדים קומען מיט שווערע טענות. ס'רעדט זיך דא יעצט וועגן נאמן וויזשניץ, וואס איז דא געשען? אמאל איז געווען. ר' מוישעלע מיט ר' מאטעלע. האט ר' מאטעלע אפילו האט זיך גערופן וויזשניץ האט מען אים גערופן וויזשניץ מאנסי. די מלחמה דענצמאל ר' מוישעלע האט נישט ליב געהאט אז ער זאל זיך רופן וויזשניץ אליין אבער ער האט נישט געהאט זיך רופן מאנסי אז מען זאל וויסן אז דאס איז די רבי פון מאנסי. אקעי. שפעטער ווי ווילד זענען ר' מוישעלע איז אוועק און ס'איז געווארן ר' ישראל מיט ר' מענדעלע. איז איך האט זיך געטון א ערעם אין אבער ס'איז געווען די וואס האט יא געהאט וואס האט נישט געהאט מ'האט געמאכט א שטיקל סימן מרכז אבער ניין דער רופט זיך וויזשניץ און דער רופט זיך וויזשניץ פאר פיפל פיפל פאר מענטשען וואס זאלן וויסן ווער ס'רעדט זיך האט מען געמאכט אזא עפעס אזא סימן נו נו אבער דער ענין איז געווען שטיל אין פראפארציע ביז יעצט. יעצט ווען ס'איז געווארן פֿערצן רעבעס, אַכט פון מאנסי, איז מילא די סערעט וויזשניצער רופן זיך אזוי, און און און דארטן אפילו ס'איז דא די די אנדערע, יעצט זיך יעדער איינער א נאמען געגעבן, שאץ וויזשניץ, קאסוב וויזשניץ, אזעלכע סארט נעמען, אקעי, ס'איז דא דזשיקוב וויזשניץ, עכט אן אייניקל, נו, די אלע וואס האבן זיך צוגעגעבן א נאמען ברענט זיי נישט. אבער יעצט ווען עס קומט און עס רעדט זיך למשל וועגן לונדון, אין לונדון טוט זיך אפ ווי מען זאל רופן, נאר וויזשניץ צו וויזשניץ לונדון, די בני ברק'ער זענען נישט צופרידן, זיי ווילן אז עס זאל זיך רופן וויזשניץ מאנסי לונדון. וואס איז דא געשען? פון ווען אין לאנדאן איז געווארן א רבי איז דער עולם, זיי האבן דאך נישט, דער עולם פון פון פון רבי סרולנד, זיי האבן דאך נישט קיין רעבן דארטן, היט מען איין. דא וויל איך אייך דערציילן פון אונטערן טיש וואס האט זיך אפגעטון מיט די יארן, זייער חשבון איז געווען ביי רבי סרולנד, אז ווען ר' מאטעלע וועט אוועק גיין א גרעסער אינעם וועט אריבער גיין צו זיי, יא אבער ס'איז נישט געשען אזוי, ס'איז געווארן א רביס אין יעדן שטאט און דער עולם פון דארטן קומט נישט אהער, יעצט איז געווארן אן אנדער מצב, נעמט אין לונדון, אין לונדון קאכט זיך, פארוואס? דער לונדונער רבי עפנט זיך מוסדות. נו, וואס וועט עס זיין? ביז יעצט איז געווען אין וויזשניץ וואס מען האט דארטן געלערנט אלע, יעצט וועט ווערן מען איז עס פאר דעם און מען איז עס פאר דעם, איז דער אמת איז אזוי, ס'איז געווארן א פייער, און אפילו דער שטאנגער דער גאבע פון פון רבי סרולנד האט ארויסגעגעבן א בריוו געבן צו פארשטיין אז עס איז נישט ער, אים באדערט עס נישט, דער אנדערער האט געגעבן, מען ווארפט אריין דארטן נעמען וואס יעצט איז נישט יעצט זאל איך אריינגיין איך וועל שרייבן ביי מיר, ער זאל געבן די פולע נעמען ווער זיי זענען, וואס וואס זיי ער טענה'ט אז זיי קאכט דאס. איך גיי נישט אריין אין דעם. איז דען טאקע שלום ושלווה? איך וויל דא געבן אן הערה, נאר א הערה, און איך פרעג א שטינק קלין פראגע. איך ווייס נישט אויב האט משים לב געווען, נעמט די רבי'ס אין ארץ ישראל, איז דא א רבי אין בית שמש, און א רבי אין ירושלים. זענען אלע געלאפן צו רבי סלום, אקער דער פון בית שמש איז דאך א אידין, דער פון ירושלים איז אירגעלאפן, איז עימיצער פון זיי געגאנגען צו ר' מענדעלע? האט מען געהערט פון דעם? האט מען געזען א פיקטשער פון דעם? מ'איז דאך מסלם פון אים. דאס העלפט צום שלום? איך ווייס נישט, אבער דאס איז נאר דרך אגב. איך גיי צוריק צו לאנדאן, אין לאנדאן קאכט זיך, ווי דארף ער זיך עסן, וויזשניץ מאנסי לאנדאן? צו וויזשניץ אליין אדער וויזשניץ לאנדן זענען זיי אויך נישט צופרידן ווייל זיי מיינען וויזשניץ לאנדן זאל מען מיינען זייער וויזשניץ אין בני ברק. אין איין ווארט די חברה פון רבי סרול'ן ארום אים ווילן אז וויזשניץ זאל זיין זיי און די אלע אנדערע מיט נאך עפעס א כינוי אזוי ווי ס'איז אסר'ט וויזשניץ זשיקוב און כ'ווייס איזה אנדערע נעמען זאל זיין דאס אויכעט. די פראגע צו ס'איז אויסגעהאלטן צו נישט און ווער האט דאס זכותים אין דעם נאמען וויזשניץ כ'גיי נישט אריין אין דעם ווייל דאס איז א ענין פאר א דין תורה אבער דער אמת איז ר' משה און ר' מאטעלע האבן געיארשענט דעם טאטן דעם נאמען, און ביידע האבן גענוצט וויזשניץ, און ביידע האבן געקענט הייסן וויזשניץ, דאס וואס מען האט גערופן דער מאנסי'ער רבי ביי ביי ר' מאטעלע, איז נישט ווייל ער האט געשריבן אין מאנסי וויזשניץ מאנסי, ער האט זיך גערופן וויזשניץ, און מען האט אים גערופן וויזשניץ מאנסי. פארוואס? מען זאל וויסן וועלכער וויזשניץ וועגן וועגן וועמען עס האט מען נישט געוואלט רעדן, די וואס האבן נישט געוואלט רופן ר' מאטעלע האבן גערופן וויזשניץ מאנסי. די פראגע איז ווער האט ווער האט דעם זכות צו נוצן דעם נאמען וויזשניץ? איז דא איין יורש דא? ווייל ממה נפשך אה רבי ישראל איז נישט ווייניג איך מיין ר' מענדעלע איז נישט ווייניגער יורש פון פון רבי ישראל אויפן נאמען וויזשניץ. און אויב טענה'ן דאס ביידע איז דאס דאס איך האב מער ווייניגער ס'האט נישט פיל מען קען דא גיין אויף דעם תירוץ און קען זיך דא הארגענען איך ווייס זיין געווען אין תירוצים אין אסאך פלעצער און מ'האט זיך צוטיילט. נישט געהאט קיין ברירה, גענג קובע זיין ווער אפשר ביי א דין תורה העט מען מוזן קומען צו א פשרה אדער צו ציין א פסק, אבער פון אונטערן טיש קאכט זיך אסאך וועגן דעם ענין ווער האט דעם רעכט צו נוצן דעם נאמען וויזשניץ אליין אן קיין תוספות, און צו מען מעג אין אנדערע שטעט ווי טאקע אין לונדון, אין לונדון, רבי ישראל איז אין בני ברק. פארוואס זאל מען זיך נישט טארן רופן וויזשניץ לונדון כאטש? ניין, זיי ווילן וויזשניץ מאנסי לונדון. פארוואס? וויזשניץ לונדון זאל בלייבן די וויזשניצער, זאל הייסן אז ס'איז זיי. ס'איז נאר א טעמע וואס איך רעד וועגן דעם זיך דורכצוטראכטן. ווייל דא קען נאך קאכן אסאך, על אף וואס ס'איז יעצט היינט נעכטן האב איך געהערט בארואיגט מען אביסל, אבער פונדעסטוועגן ס'איז דא אזעלכע וואס רואיג וואס רוען נישט, איז לאז איך עס פאר אייך דורכצוטראכטן דעם ענין, א גוטן אווענט.